Тӕхуды, лӕджы бон куы уаид ссарын фаг ныхӕстӕ, Хуыцауы сфӕлдыст дунейы рӕсугъддзинӕдтӕ раст равдисынӕн. Аргъӕутты бӕстӕ, дзӕнӕтон бынат, ӕвӕццӕгӕн афтӕ схонӕн ис Ирыстоны фарнӕйдзаг кӕмттӕй иу – карцагом. Ӕмбисонды райдзаст дидинӕгджын, бӕркадджын комбӕстӕ. Сыгъдӕг уӕлдӕф, зӕлдаг кӕрдӕг, хӕрздӕф дидинджыты алымыты ирд гауызтӕ, цъӕх-цъӕхид къӕбӕлдзыг хъӕдты ӕмбисонды хӕрдгӕхуыдтӕ. Уыимӕ алырдыгӕй ныккӕнӕн дӕр нӕй алыхуызон хосгӕнӕг зайӕгойтӕн. Бӕрзонд хохӕй быдырмӕ ныфсхастӕй тындзы комы астӕуты цӕссыгау сыгъдӕг карцадон. Йӕ уылӕнты хъомысджын уынӕр ӕмӕ хуры бын йӕ алмаситы бартыбурӕй райы адӕймаджы зӕрдӕ. Ацы цӕугӕдонӕн ӕнусты дӕргъы бантыст сфӕлдисын ӕрдзон ӕвӕджиауы цыртдзӕвӕн Сӕгджын ӕхсӕрдзӕн, уырыссагау Водопад кольцо. Афтӕ схуыдтой уымӕн ӕмӕ кӕд дӕр незамантӕ. Карцадоны фӕндагыл цӕхгӕрмӕ цы айнӕг къӕдзӕх лӕууыд, уый доны гуылфӕнтӕ бакъӕртт кодтой ахӕм цымыдисаг сӕджы хуызӕн, ӕмӕ йӕм ныр адӕм алы рӕттӕй уынӕг фӕцӕуынц. Хъӕриу хохы цӕгатвӕрсты та бӕзджын тар хъӕды бын Ӕмбӕхстӕй лӕууы ацы кадджын зӕххӕн йӕ рагон истори. Кӕддӕр ацы уӕлхох быдырты цардысты нӕртон адӕм. Ахуыргӕндтӕ куыд сбӕрӕг кодтой, афтӕмӕй хъӕдӕй ӕмбӕрзт рӕгътыл разындысты сӕ уӕлмӕрдтӕ. Ссардтой дзы бронзӕйы дуджы конд ӕмбисонды рӕсугъд дзаума. Уымӕй уӕлдай дзы ссардӕуыд ӕвдисӕнтӕ скифты, сӕрмӕтты ӕмӕ аланты дугтӕй дӕр. Уый ууыл дзурӕг у, ӕмӕ ам рагон замантӕй фӕстӕмӕ кӕй фӕцардысты ирон адӕмы рагон фыдӕлтӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. Ирон адӕммӕ мыггӕгтӕ цы дуджы фӕзынд, фондзсӕдӕ, хсӕзсӕдӕ азы размӕ та фыццаг дзы цардысты Куырттаты комӕй ӕрлидзгӕ Есиатӕ. Таурӕгътӕм гӕсгӕ Йе си уыд зындгонд Куырттайы фырт Темболы фырт. Уый ӕрлыгъди Карцагоммӕ Куырттатгомы дӕллагхъӕуӕй, ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусы. Дӕллагхъӕуы иннӕ зындгонд уӕздан лӕг Тезийы байзӕддӕгтӕ та алыгъдысты Карцамӕ ӕстдӕсӕм ӕнусы. Уыдоны фӕстӕ Карцамӕ ӕрлыгъдысты Хъӕриу хохы фаллаг фарс, Уӕлладжыры Урсдоны мӕцъамадӕй, Датитӕ

Мысойтӕ, Хестантӕ ӕмӕ Насхъилатӕ. Уыдон та уым цардысты. Ӕмӕ комы мидӕг цардысты Хотъинатӕ бӕхтылӕзгъӕрӕй хонынц, уӕлӕ Хуссары хъӕуделлаг кӕрон фӕндаг ӕдис мӕ иу километр суаймӕ Хотъинатӕ ӕмӕ Борсиатӕ. Далӕ дӕлдӕр Гуырысӕрайы километр куы рбацӕйӕд хуссарварс стыр ӕрдузтӕ дзы уыди, уӕд ныр хъӕдыбын фесты сӕ фылдӕр, фӕлӕ мӕрдтӕ хуссарӕй хуыдтой. Уым та цардысты сокатӕ. Мӕнӕ хъӕуделлаг кӕрон цӕгатварс Сӕнджертӕпӕн колхозмӕ нӕм куы уыди, уӕд ӕхсӕрдӕс гектар дзы кӕрдгӕ кодтам ӕрмӕст уыгӕрдӕн. Ӕумӕ ноджы фылдӕр Солтанат хъӕуатӕй хуыдтой. Солтанатӕ та ау цардыс?

Урсдоны равзӕрд сӕ фыдӕлтӕ Урсдонӕй сдӕрта Зынцъары сӕрмӕ, уырдыгӕй Урсдоны.
Мин астсӕдӕ ӕстӕм азы Хохы Карцайы сфыстмӕ гӕсгӕ уыдис сӕдӕ дыууын хӕдзары. Бирӕ адӕм цардис ацы хъӕуы ссӕдзӕм ӕнусы дӕр. Абон ма хӕдзӕрттӕ Хохы Карцайы цыппорӕй фылдӕр ис, фӕлӕ дзы иудадзыгон цӕрджытӕ сты ӕрмӕст дыууадӕс адӕймаджы. Уыцы фӕрныг хӕдзӕрттӕй иуы цӕрынц хъӕуы хистӕр Дзугаты Сослӕнбеджы бинонтӕ. Уыдон сӕ чысыл райгуырӕн бӕстӕйыл сӕ зӕрдӕ ӕппындӕр нӕ ивынц. Дарынц фос, кӕнынц зӕххы куыст, кӕрдынц хос. Сыгъдӕг ӕрдзон бӕркӕдтӕй фӕразынц сӕхи дарын. Сӕ хӕдзары хъахъхъӕнынц ирон фарны мӕгъдау хистӕрӕй кӕстӕрмӕ. Ӕмӕ ӕвӕдза, цы стыр хъомыс дӕтты саби рӕзгӕ удӕн, ахӕм уӕздан хистӕры хъомылад, ӕмӕ се хсӕн цы рӕсугъд ахастдзинӕдтӕ ис, уыдоны ӕфсарм ӕмӕ уӕздандзинад. Уымӕй уӕлдай, цас сыгъдӕгдӕр кӕны адӕймаджы миддуне, ахӕм ӕрдзы хъӕбысы архайгӕйӕ, куыст фӕлтӕрд уӕвгӕйӕ ӕмӕ хи фӕллой бӕркӕдтӕн аргъ кӕнын зонгӕйӕ. Афтӕ цардысты кӕддӕр ирон адӕм ӕппӕт Иры кӕмтты ӕмӕ дзы хъахъхъӕдтой зӕххыл, ӕмбал кӕмӕн нӕй, уыцы ирондзинад.
Ацы хъӕуы тревод ис Бирӕ хорз хистӕртӕ, зӕрӕдтӕ, кӕцытӕ цыди фондзыссӕдз азӕй уӕлӕмӕ, бирӕ федтой, фыдӕлтӕ ӕмбисонд ӕмбӕрзади, раздӕр, дам, чи райгуырди, уый фылдӕр федта, зӕгъгӕ. Ӕмӕ Хӕудон раз уырдыг лӕуги Хӕудонмӕ хъусгӕйӕ, цы федтон ӕмӕ цы базыдтон, уый Хӕудонӕй. Галдзы дӕр зыди бӕззон, Умӕр ӕма кӕрӕдзи имбӕрзтой, кӕрӕдзи улаудӕдтуй. Кӕрӕдзи руази ӕнцондӕр ӕма рогдӕр ӕма хъӕлдзӕгдӕрӕй цардӕст. Цины замани уыцы циндзинадмӕ-иу бакӕсӕм зардымӕ, кафтымӕ, уагымӕ, ӕгъдау, ӕгъдауыл алцыдӕр, хыгъдӕй. Хӕргӕ дӕр, нуазгӕ дӕр кодтой цины фынгыл дӕр ӕмӕ кӕд цыфӕнды ӕгъдау дӕр, хыгъдӕй, алцӕмӕн дӕр уыди йӕхи нӕмттӕ. йӕхи йедтӕ дзуӕрттӕн дӕр ӕмӕ бӕрӕгбонтӕн дӕр малцӕмӕн дӕр. Фыдӕлтӕ ӕмбисондӕн баззадис. Ирондзинад, ирон ӕгъдаудам фӕндагыл дӕр хъӕуы, Бубуаты дӕр хъӕуы, фынджы фарсмӕ дӕр, алы ран дӕр кӕцыран фӕнд дӕр ирондзинад ме хъахъхъӕдтой, уӕд кӕмфӕнды дӕр ма кӕдфӕнды дӕр ба. Йӕ уагыл уыди мӕ цондӕр мӕ рогдӕр мӕ хъӕлдзӕгдӕрӕй цардысты. Еумӕн. Усыгъдӕуттӕ хъахъхъӕнӕн хӕссын фыдӕлтӕй куыддӕриддӕр баззади, афтӕ сӕ къухӕй не ппӕрстой, иу фарсӕй нӕ кодтой, стыр зӕрдӕйыл нӕ кодтой, хъахъхъӕдтой йӕ ӕмӕ ӕвдисӕн бон ын куы уыди, уыцы хорздзинӕдтӕн уӕд сӕвдыстой уаг ӕмӕ ӕгъдауӕй. Кӕсӕртӕ дӕр сӕуттой, стӕй сын ӕд нӕ времӕ уыцы рӕстӕг ысынӕй амонгӕ дӕр кодтой. Мӕнӕ ам афтӕ хъӕу, мӕнӕ уый та афтӕ хъӕу, уый та афтӕ зӕгъ. Уӕздандзинад

Ӕгъдау ӕмӕ ирондзинадӕй уӕлдай ма Карцайы цӕрӕг уӕздан адӕм сӕхи хъӕбатырӕй ӕвдыстой ӕнусты дӕргъы Фыдыбӕстӕ хъахъхъӕнгӕйӕ. Афтӕ хъуыстгонд сты паддзахы фсады инӕлӕрттӕ Есиаты Умар, Датиты Дзамболаты, зындгонд ирон бӕхджын дивизийы разамонӕг Есиаты Асламырзӕ, сипгай хӕсты хъайтар Хъараты Дудары нӕмттӕ. Уӕдӕ Сабыр царды рӕстӕг дӕр лӕгдзинад уыд ирон лӕджы сӕйраг миниуӕгыл нымад. Ӕмӕ дзы хайджын уыдысты Карцайы хъӕу цӕрджытӕ се ппӕт дӕр. Лӕгдзинад ӕмӕ уӕздандзинадыл ӕнцади ирон цуаноны архайд дӕр. Цуанӕгъдау ын уыдис тынг фидар бындурывӕрд.

Фӕлӕ дӕр суанемӕ сычъитӕ амардта. Иу кӕцфӕнды цуанон дӕр исты амардта, йӕхӕдӕг ӕй никхордта. Сӕхӕ мидӕг фӕдзырдта, лӕгты ӕрбамбырд кодта, сфӕхтой, ӕмӕ дзӕбӕх фӕбадтысты. Стӕй дзы алы хӕдзармӕ дӕр хӕйттӕ арвыста. О, сӕхӕ мидӕг йӕ ме вид нӕ хъан хъӕуы, нӕ, фӕлӕ сӕхӕ. Уӕд цуаны хабар таут афтӕ. Сусӕгӕй та медӕй нӕ, стӕй ӕрмӕст мӕхицӕн нӕ, фӕлӕ сӕхи мидӕг сӕ хабар уыди мийон. Мӕ цуанонӕн дӕр, цуанон лӕг дӕр сӕм уыди кадджынаумӕ гӕсгӕ. Цуанон, дам, скуывта бӕгӕныйӕ, мӕ дзы сахуырста. Уый фӕстӕмӕ куы рцыди, йӕ кӕмӕй скуывта, уый та хевӕд банызта. Йӕ къухы бафтыди, уӕд зӕгъ. Мадам, иу афтӕ кӕддӕриддӕр Не скуывдӕй, нӕ зӕххӕ ныхасӕй, нӕ фарн фӕрнджындӕр куыд кӕна, зӕгъгӕ, ахӕм арф ӕнӕвӕнцӕ.
Карцагом у рагон табуйаг дзуарджын бӕстӕ. Ис дзы дугты сӕрты чирхызт ахӕм рагон цымыдисаг куывддон бынӕттӕ. Зӕгъӕм, Бураты дзуар, Куыд дзурынц афтӕмӕй, уыцы ран афӕдз ӕрмӕст иунӕг бон, йӕ бӕрӕгбоны рӕстӕг, зӕххы бынӕй скӕлы суадоны сыгъдӕг дон. Бӕрӕгбонӕн йӕ иннӕ бон та суадон ногӕй бахуыс куы вӕййы. Незамантӕ ӕрхӕццӕ сты цӕхӕрджыны ӕмӕ чысайы урс дуры лӕгты дзуары куывддон бынӕттӕ дӕр.
Ирам кувӕндӕттӕ дӕр.

Баржы та Баржы Уациллайы кувӕндон зӕй. Уыд фыццаджы-фыццаджыдӕр ахсджиагдӕр хъӕриу зӕдтӕ, хъӕриу бынвӕлӕ. Ӕсхох уағе Казахстучие хъӕриу Уастырджи бынот. Жреййӕфтон афтӕмӕ зуӕртты кувины куывдтоны бынӕтты кусарт нин кодтой. Сыгъдӕгдӕр зинадӕн самай уа, уымӕн цӕдесты цӕттӕ кувинӕгтимӕ. Стӕй дзуӕрттӕ, кувӕн бынӕттӕ уыдысты уӕлдӕр, фосы къах дӕр кӕдӕм ма хӕццӕ кӕна, чъизидзинад ӕппындӕр кӕдӕм нӕ хӕццӕ кӕна, уӕлӕвӕсты сӕ хъӕумӕ кодтой. Дауджындӕр, сыгъдӕгдӕр, уагмӕгъдауӕй, фендӕй, зондӕй, кондӕй уыдысты, бӕззонддӕр иннӕтӕй Куд фӕзӕнс атликчатдзӕ кодтой сӕ хорздзийнад гьӕудон ӕрвустой дзуары бунмӕ дӕр. Ӕндӕр уӕлдай дзӕгъӕлдзӕртдзы кун ничи скӕна, хъӕрныхас дӕр нику кодтой. Кувӕндони бин, хъӕрныхас. Кувӕндонмӕ куы бахӕццӕ сты, уӕд раластой сӕ къахзаумӕ. Сӕхи конд, сӕхи худ кӕд уыдысты, уӕддӕр афтӕ сыгъдӕгдӕрӕн, сыгъдӕгдӕрӕн. Мӕ бӕгъӕввадӕй бацыдысты,

Мӕ хаум ӕрбадтысты, мӕ иуӕд куывды хаум фӕбадтысты. Дзуӕрттӕ тӕхӕны тыххӕй. Мӕхӕдӕг сфедтон уый дыууӕ хатты. Фӕлӕ афтӕ ацырдыгӕй, ир зӕгъӕм афтӕ, уӕлӕ цыма сахарджыны дзуарӕй рад, уӕлӕ дынджыред стъалы дӕргъӕццонгонд афтӕ. Вроде дынджыр цӕргӕс цыма у, сахартӕ калы, афтӕ уӕлӕ Алаурдӕм куы фӕцӕйввахс кодта, уӕлӕ малы рагъы ӕрдузтӕ сӕхон суисӕрмӕ, дер хауинек комкоммӕ изгъвисе кувӕндон еун. Мӕ ордӕм куы фӕхӕцӕй-хӕццӕ кодта, рагъомӕ уон уӕд ӕрсабырдари, стӕй офтӕмӕ фауони, ин гъудта ордӕ. Иннӕ хатт та федтон, афтӕ уи та ардӕм, мӕ уи та Хъӕриуы едмӕ, дзуары бынмӕ, хъӕриуы рдӕм афтӕ атахти. Уый размӕ-иу хъуыстон, афтӕ федтон, афтӕ федтон, нӕ? ӕмӕ уым цахӕм ӕгъдау уыди. Афтӕ федта, уӕд хӕдзармӕ бауай, мӕ мам адӕм загъта, уӕле афтӕ, афтӕ федтон. Уый уыди бонӕмбисбонӕн дӕр нӕ уыди зӕрыгон. Зӕрыгон. Мад-иу ӕртӕчъири акодта,

Хабӕртты чи архайдта, динымӕ дингӕнджыты хуыдтой аудон. Ирон адӕм уыдысты хӕст, динӕгъдӕуттӕй. Кувӕнды бонты дзуӕрттӕ мӕ зӕдтӕ мӕ дзуӕрттӕй сӕм бӕрзонддӕр никӕцы дин, никӕцы гъдау, никӕцы ном уыди. Зӕдтӕ мӕ дзуӕрттӕй уӕлдӕр сӕм ӕвӕрд ницы уыди. Сӕ ирондзинад Уӕл фӕзахстой, ме сӕхӕдӕг кодтой рӕсугъдӕй вдисгӕ ӕма хъохъгӕнгӕ. Ме лӕвӕрдтой фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ сӕ дӕллагпорск. Хуцау та се ппӕтӕй ахсджиагдӕр бӕрзонддӕрмӕ, уӕлдӕрмӕ хуӕздӕр бынат. Уымӕй сӕм кадджындӕр никуы ницы уыд. Сфӕнды архайд кодтаид кӕнӕ искуы Зӕгъӕм, йӕ къах бакъуырдта кӕнӕ исты йӕ къух ныццавта, истыддӕр, о, Хуыцау бахатыр мын кӕн, Хуыцау баххуыс мын кӕн. Кӕд исты фӕрӕдыдтӕн, афтӕ скодтон, кӕд фӕрӕдтӕн, уӕд мын бахатыр кӕн. Зӕххы цъарыл, дам, цыдӕриддӕр ис зӕххыл мӕнӕ зайӕгой дӕр, сӕрддӕр, цъиудӕр, маргъдӕр, бындздӕр, адӕймаг, уыдон, дам, иууылдӕр скодта Хуыцау. Мӕ дзы кӕмӕн цыхуызон фӕндаг радта,

Фыдӕлтӕ та райстой не скӕнӕг кадсухсо.
Нӕбал сӕ рӕстӕг хохы карцайы уыдис райдзаст хурбон. Ӕмӕ нын нӕ фысым Дзугаты Сослӕнбег йӕ комы хабӕрттӕ дзургӕйӕ загъта, уӕлдай рӕсугъддӕр бынӕттӕ кӕй ис фенӕн сӕ рагон кадджын дзуар Цӕхӕрджын цы бӕрзонд хохы цъуппыл ис, Карцай хъӕуы сӕрмӕ, уыцы ран. Ӕрмӕст, дам, уырдӕм рагӕй ничуал цӕуы ӕмӕ тынг ӕвзӕр уыдзысты фӕндӕгтӕ. Фӕлӕ уӕддӕр йӕхӕдӕг дӕр ӕмӕ нӕ шофыр Еналдыты Сослан дӕр нӕ фӕзивӕг кодтой ӕмӕ уыдоны руаджы мах ын нӕ къухы бафтыд уырдӕм ссӕуын. Фӕндаг ӕцӕгдӕр разынд тынг ӕнӕзылд. Ӕмӕ уым уӕлӕмӕ цы цыппӕрдӕс километр уыдис, уыдон нӕм фӕкастысты сӕдӕйы хуызӕн. Фӕлӕ куы схӕццӕ стӕм, уӕд цы диссӕгтӕ федтам, уыдон нын ферох кӕнын кодтой нӕ зындзинӕдтӕ. Уымӕн ӕмӕ уый ӕцӕгдӕр уыд аргъӕутты бӕстӕ. Бӕркадджын уӕл хох быдыртӕ, цӕргӕсты тӕхӕнты ӕгӕрон сӕрибардзинад, хӕххон уӕлдӕфы ӕмбисонды сыгъдӕгдзинад ӕмӕ хӕххон нывты алӕмӕты аивдзинад. Афтид сӕуынд дӕр дзаг кӕны адӕймаджы зӕрдӕ сыгъдӕг, рухс ӕнкъарӕнтӕй ӕмӕ йӕ хайджын кӕны Иры хӕхбӕсты ӕви дигофарн ӕмӕ кадӕй. Ацы бӕрзонд, сыгъдӕг Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр ран ӕрбынат кодта незаманты нӕ фыдӕлты дзуар сахарджын, ӕмӕ йӕм цыдысты куывды ирон адӕм фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ. Хохын йӕ тӕккӕ сӕрыл баййӕфтам сӕрибары хизгӕ хъалбӕхты дзуг. Уыдон ам, бӕрзӕндты, цыма ирон адӕмы рагон царды ӕвӕрӕнтӕ хъахъхъӕд кодтой. Уыйау лӕууыдысты сӕрыстыр ӕмӕ хъомысджынӕй. Ӕмӕ нын рагон дугты алыхуызон цымыдисаг нывтӕ, нӕ цӕстытыл уайын кӕнгӕйӕ, ӕфтыдтой нӕ арф ӕмӕ ӕхсызгон хъуыдытыл.